Kont 15, qed nagħlaq low levels. U minn dakinhar lem, inti Brian Muscat tafu? Brian Muscat jikteb, ehm, jirrex, ta' pal, għadu kem jidderġi il-pento, ehm, ektaraħ ta' tarfu ta' ehm, kien jaħdem mana u kol fuq minni bucks u għek, insomma, dak kien head of children's program. Ok. Programs. U kien hemm Charles Stroud, kan dikun kien head of programs minn iċċert, għax mbagħad tant imbidlu l-karigi.

Għax trid ċertu mhux ardir, ma nafx eżatt x'in il-kelma, want trid ħafna konfidenza. Tu trid tkun hemm ċertu determinazzjoni li f'daqqa waħda sibt. Xtaqt nagħmilha. Ma kont mur fittex il da Brian u l da Charles.
Kien hemm Sandra li mbadrati Sandra Grek kienet ir-receptionist dak iż-żmien u tuħsib il-bookings, mm. eh, tipo reġaġi. Imma almenu kont hu David. Eh, Allura ma kellek dak il-passaport, kelli. inti, eh. Ara, ara din jilħu David, qed tifhem, allura kelli dik il-biċċa ta' xogħol, kelli dik il. Eh. All right, ġejt sa. U kont tagħmel ta' biruħek ta' parzet mort biex tara l David. Le, kont immur biex nkellem ħalli. Ħankellem il-Charles, mhux hawn, hemm Brian hawn, Brian hawn, ħankellem lil. U ma timsom. Kemm dom da meta d-dejja din il- Xhur, xhur, xhur.
Sa qabel dak imbagħad peress li rrid indaħħal si imbagħad qed ngħidlek kont kont determinat li xi ħaġa fuq television ħan għamel. Eh. U kien hemm dak iż-żmien eh, eh, Hector Bruno u George Mikalev kienu jagħmlu xi programm ta' daħk u kellhom bżonn udjenza. Dead spirit. U kont immur mal-udjenza. U darba fil kienu jagħtu one-liner ċajta. U darba meslili biex ngħid ċajta. Fuq il-programm ta' Hector Bruno George Megalle. Nistja ma nistax niftakar kien jismu. U ma nix ngħid isem ta' xi programm ieħor, ma nix ċert nisbaħ mill-oħra għandi kun, min ċert, min ċert. U kontet nidħolek in-net, nara kif nidħol, u nara kif named di biċċa tajjeb. U Insomma, u fl-aħħar iddeċidew wara li assistom illu li jtuni illi jtuni dil 5 minutes features waqt Bugsnet Net il-programm ta' Andrea Kassar ta' kizmin kienu ħajibdew. Ehm, Bugsnet Net u Minibugs fl-istess ħin. Sewa. Tajjeb, u kienu ħajarġaw jillonċjaw bil-kbir il-programmi ta' television ta' tfal li l-lum il-ġurnata, morru l-espiċċaw. Għasadu Għasadhom isiru. Għasadhom isiru, taf kif, sar tattattiv per. Daw kienu vera kalt hit, daw bugs and net mini bugs. Mela, mela. U bdejt bugs news. Konna qabtuni ma' ġenis darmanin, dak iż-żmien, biex tina idea ta' xirdu namlu niftakarni nom l-news lura. L-ewwel feature kien lura l-iskola kien il-feature u nmorru l-librerija. Il-librerija kellu tkolla illum għassa prezza. Jifir illum jiġu intern zmana fil-kumpanija tagħna.

Umbat, bdiet niprofa dejjem infetta kif. Umbat kien kunem, għaw bżon floor manager, nidħol. Għaw bżon production assistant fil program ta' reġjon ma' Charles ma' Fader Charles Tamone, nidħol. Nidħol, nidħol, nidħol, nidħol.
Mela, tlaqna?